On dördünji bap. Mesihileriň ahlak taglymatlary näme? Köne Ähtde biz Hudaýyň Öz halky Ysraýyla beren köp kanunlaryny tapýarys. Müsürden çykyş kitabynyň ýigriminji babynda berlen on tabşyrykda, Hudaý bize ene-atamyzy söýmegimizi buýurdy. Emma adam öldürmegi zyna etmegi, ogurlyk etmegi, ýalan sözlemegi, başga birine degişli zada göz gyzdyrmagy gadagan etdi. Şeýle hem, ol başga-da köp ahlak kanunlaryny berdi. Olaryň biri şeýledi, Öz ýakynyňy özüňi söýşüň ýaly söý. Lewiler on dokuzynjy bap, on sekizinji aýat. Isa Hudaýyň beren bu kanunlarynyň hiç birini üýtgetmedi. Emma ol olaryň hakyky maksadyny düşündirmek arkaly olary has kämilleşdirdi. Mysal üçin, Isa, Kim başga aýaly azgyn höwes bilen baksa, onuň eýýäm öz ýüreginde zyna edendigini aýtdy. Şeýlelikde, Köne Äht erbet hereketi ýazgarýan wagty, Isa ýüreklerdäki erbetligi ýazgardy. Ol dogry gepli bolmagy buýruk berdi. Ant içmegi gadagan etdi. biriniň her bir sözi kasam içişi ýaly hakyky bolmalydygyny aýtdy. Ol öz şägirtlerine diňe biri-birlerini söýmän, eýsem, duşmanlaryny hem söýmelidiklerini aýtdy we olary yzarlaýanlar üçin Hudaýa doga etmelidiklerini aýtdy. Ol serhoşlygy we ahlaksyzlygyň ähli görnüşini gadagan etdi. Şeýle hem, ol Hudaýyň çagalarynyň edil özleriniň gökdäki Atasynyň kämil bolşy ýaly, kämil bolmalydyklaryny aýtdy. Mundan ýokary dereje bolup bilmez. Isa şeýle hem ähli ýerde we ähli ýaşda kabul ederlikli özüňi alyp barmagyň düzgünini berdi. Esasan, şonuň üçin adamlaryň özüňize näme etmegini isleýän bolsaňyz, siz-de olara şeýle ediň. Tä Musanyň Kanuny bilen pygamberleriň ýazgylary-da şunda jemlenýär. Matta, ýedinji bölüm, on ikinji aýat. Onuň beýik gymmatynyň bardygy sebäpli ony köplenç, Altyn düzgün diýip atlandyrýarlar. Bu ajaýyp bütewi düzgün başgalara ýamanlyk etmegi ýöne bir gadagan etmän, eýsem, biziň özümize şeýle etseler, gowy görjek zatlarymyzy başgalara-da köp ýagşylyk etmäge ruhlandyrýar. Bu bellemäge mynasyp zatdyr. Ýagny Injilde iýmit, egin-eşik we beýleki zatlar barada jikme-jik düzgünler ýok, ýagny olar asyrlaryň geçmegi bilen üýtgejek zatlardyr. Eýsem, mundaky düzgünler islendik ýagdaý üçin gabat gelýändir. Şonuň üçin hem olar duş gelýär. Isanyň ähli taglymatlary söýgi diýen bir sözde jemlenip bilner. Isa Mesihiň söýgüsi kämil söýgüdir. Ol öz şägirtlerine biri-birini edil Özüniň olary söýşi ýaly söýmeklerini buýurdy. Biz mesihiler özümizde Mesihiňki ýaly söýginiň ýokdugyny gowy bilýäris, emma biz Mesihiň bizi nähili söýendigini we biziň üçin ölendigini ýatlanymyzda, biz hem öz gezegimizde başgalary söýmelidiris. Mesihiň söýgüsi Mukaddes Ruhuň söýgüsidir. Haçanda Mesih Öz Ruhuny biziň üstümize inderende, biz ähli adamlary söýmegi, edil Onuň söýşi ýaly, duşmanlarymyzy-da söýmegi başararys. Bu söýgi, ýöne bir biziň ýüregimizde bolmak üçin däl-de, eýsem iş ýüzünde beýan edilmelidir. Resul Ýohanna eger kimdir biri öz garyp doganyna kömek edip bilýän bolsa, Emma muny etmeýän bolsa, onda ol adamda Hudaýyň söýgüsiniň ýokdugyny aýdýar. Söýginiň iň ajaýyp suratlandyrylmasy resul Pawlus tarapyndan ýazylandyr. Men ondan bir bölek sitata getirmekçi. Eger pygamberlik peşgeşim bolupdy. Ähli syrlary we ylymlary bilipdi. Daglary süýşürjek güýçli imanym bolupdy. Söýgim bolmasa, men hiçdirin. Eger men tutuş emlägimi garyp-gasarlara paýlap-da, söýgim bolmasa, bularyň maňa hiç peýdasy ýokdur. Söýgi sabyrlydyr, mähirlidir. Söýgi bahyllyk edýän däldir, özüni beýgeldýän däldir. Söýgi gopbamsyramaýar, biabraýlyk etmeýär. Söýgi öz bähbidini aramaýar, gaharlanmaýar, öýke-kine saklamaýar. Söýgi ýamanlyga şatlanmaýar, ol hakykata şatlanýandyr. Söýgi hemme zady bagyşlaýandyr, elmydama ynanýandyr. Söýgi hiç haçan umytdan düşýän däldir, hemme zada çydaýandyr. Pygamberlikler tamamlanar, diller ýiter, bilim gutarar. Söýgi bolsa asla tükenmez. Häzir şu üçüsi galýar. Iman, umyt we söýgi. Bularyň iň ulusy bolsa söýgüdir. Birinji Korintoslar, on üçünji bap. Mesihiň adamlara bolan söýgüsi diňe bir sözler arkaly beýan edilmän, eýsem, keselleri bejermek, açlary doýurmak we günälileri halas etmek üçin, haçda öz janyny bermek arkaly beýan edilýär. Ine, hut şu söýgi mesihilere keselleri bejermek üçin keselhanalar gurmaga, ýetimler üçin öýler gurmaga, çagalar üçin mekdepler gurmaga, ähli jynsdaky we dindäki adamlara hyzmat etmek üçin başga edaralar gurmaga isleg döredýär. Isa öz şägirtlerini başgalardan tapawutlandyrýan alamat olaryň söýgüsi bolmagyny isledi. Biz mesihiler biziň söýgimiziň köplenç kämil däldigini utanç bilen boýun almalydyrys. Emma ähli hakyky mesihiler başgalary edil özleriniň Hojaýynynyň söýşi ýaly söýmek isleýärler.